Ɔbaa ne barima rehyia mu ne baako bɔ wɔ a, ɛwɔ akum wɔn mmienu. Obi ne ne yere rehyia mu ne baako bɔ wɔ a, ɔnya deɛ ɔyɛ mpue abɔntene nkɔbɔ wɔ ano ansa na wabɛtoa deɛ ɔreyɛ so. Wanyɛ saa a, na ɔbɔ wɔ ano a. Woahunu obi a wawo ataa a ɔyɛ pie sɛ yɛpɛ obi a ɔnwo da? a ne first born yɛ ntaafoɔ ɔhu bi da sɛ wobɛhu bi a ne nipa no wayɛ abortion da sɛ ɔwo ntaafoɔ no a come what to me baako bɛsɛe baako wɔanwu a ɔbɛyɛ basaa basaa obi a ha dan biara ana obi a wotie mi biara wobɛtie mi a saa bere wo kɔ yi ama werɛ mfi kɔtɔ motion paint te ne mfeɛ bere bɛɛ kwantere mmiɛnsa sɔ ne so ɛnkyena ani akɛseɛ no Hyɛ wo nsa mmienu fa gu. Na fa fra penti a wode bɛpenti wo dan no. Sunsum ma no yɛ tɛmte sɛ ɔreba a, gate no ɔnam. Ɔduru gate hɔ, ɔbɛba ne nantwie gyina hɔ. Wɔ mesan bɔ obi biara akɔ aba ma obi biara adwo de ba efie nsɛm so TV so. Wei da soronko a Twɛdi ampa Onyankopɔn bɔɔ soro bɔɔ asase. na wɔde akyɛ yɛ sɛ ɛnɛ me ne Dɔkta Kwabena Owusu ɛmɛtena sɛ ne mfa ɛɛ dwumadie mfa mmerɛ wo ahaban tumi hmm. yɛ mfa mmerɛ wo na yɛ so yɛ nkyerɛ wo mfa so a ɛwɔ ahaban no a ɛsi wo dan akwan no da bia meka sɛnea ɛbɛyɛ a wo so wobɛhunu mfa so ɛwɔ saa ahaban no so womfa kafo kafo Wonkɔbɔ no kɔndɛm, ɛnkɔ noa aduane, nkɔhwie nsuo nyɛ dɛn, ɛngu so. Nti nnɛ mɛsan abɔ apini me dɔkta na neɛ ɛwɔ hɔ no dɔkta ɛde aba. Mɛsrɛ wo sɛ ɛɛ wobɛ subscribe, wobɛ like, wobɛ follow yɛn Facebook Efie Nsɛm TV ana YouTube so Efie Nsɛm TV. Wokɔ TikTok so so a the same thing Efie Nsɛm TV na wahyɛ ama yɛn. Dɔkta mema wakɔ aba. Yɛn Agya, Yiw, ɛnnɛ so yɛ da soronko a Nyankopɔn de akyɛ yɛn. Ɛnnɛ dɛn na wɔma me ne Meda ase. Mekyia wo ne w'ahwɛfoɔ. Wɔn nyinaa gye wo so. Berɛ a nnipa yɛ berɛ na yɛ na yɛde hyɛ bɛ yie no, ɛkwan bi so yɛ na yɛato amammerɛ atwene. Nyankopɔn koraa sɛ wokɔhunu ɔbaa no sɛ wopɛ no a, yɛ ne ho adeɛ sɛdeɛ ɔman no a ɔbaa no firi mu no amammerɛ teɛ. Mhmm nti Nyankopɔn gye amammerɛ tom? Wɔse sɛ obi ho nte a, ɔyɛ biribiara na ɛnyɛ yie a, yɛmfa aborɔnoma, koogyan, ɛɛ tweneduro, sosomasã na wɔfrɛ no saa no. Tweneduro no ara sosomasã. Tweneduro, sosomasã, aborɔnoma, koogyan, ntoma kɔkɔɔ, koogyan a obi wu a na mmeranteɛ de abobom kɔn mu no, ɛne apɔtɔyewa. nkɔmɔ ɔsɔfo na ɔsɔfo ɛfa koogyan no ɛmmɔ anomaa no baako kɔn mu na ɔnkum anomaa no baako ɛngu apɔtɔyewa no mu na ɔmfa saa ahaba a yɛfrɛ no adwera ɛne saa atwene duro no ɛmfa mmɔ aboa no mogyaa no mu na ɔmfa mpete nnipa no a ne ho nteɛ no so mprɛ nson seven times seven times owie a ɔmfa mpete anomaa no ho mprɛ nson na ɔnya anomaa baako a yɛnku no no akɔgya abɔ no ku ne wɔntu nkɔ na ɔmfa wei nnome no nyɛ dɛn ɛnkɔ ma wei nyɛ nhyira ɛwɔ baabolo mu ɛna ɔkɔ sɔfoɔ no ɔka sɛ ɛɛ abotɔyewa Kogyae waka sɛ bosom. Na deɛ ama samawa no ɔmaa biara no wo sɛdi hwɛ a ɔna amammerɛ deɛ ne ho pɛ ne deɛ ne ho mpɛ ɛsirimufoɔ mm. wɔn nwie nwa ɛsirimuni no a ne kurom amammerɛ kyerɛ sɛ ɔnwe nwa ɔwe a wɔnwu N'abrabɔ bɛyɛ basaa, deɛ ɔbɛyɛ bi ɛnkɔ yie. Esimfoɔ wɔ amammerɛ bi, ɔbaa ne bɛrima ahyia ne baako bɔ wɔ a, ɛwɔ akum wɔn mmienu. Ɛhɛnfo amammerɛ no? Esirim. Esirim ne bi a wɔhwɛ me biara ne mbɛyɛ adwene ɛwɔ saa asɛm yi ho. Wode wei a meka, wobɛhu sɛ comment ɛbɛba ho waa wobɛte. Dɔkta, obi ne ne yerɛ ɛrehyia mu no. Ne baako bɔ wɔ a. sɛ worehyiam morehyiam mhm. na ɛwɔ ade baako a deɛ wade no no wei sɛ ntra mmoa pa meto mmoa ase paa mm. mewie a ɛbɛ take bɛɛ 20 minutes a topic wei okay. mm. anaa 30 koraa eh, morehyia no sɛ wade baako a deɛ wade no no ɔnya deɛ ɔyɛ mpia abɔntere nkɔbɔ wa no ansa na wabɛtoa deɛ ɔreyɛ so. Wanyɛ no saa a, na ɔbɔ w'ano a, ɛsɛ sɛ wo nso wobɔ bi gu no so. Wo a wammɔ w'ano bi, menyɛ Semini Asanteni na menim saa amammerɛ no sɛ woammɔ bi anhyia no a, wo a wammɔ w'ano bi no, ɛwɔ abɛdi ka akye waku. Wobɛkɔ hospital saa wonya ho aduro no, Sɔfoɔ bɛka akyerɛ sɛ ɔmaame na ɛyɛ o. Busa wo maame aberewa a ɔyɛ sremni, ɔbɛka asɛm a meka yi akyerɛ wo. Wo papa akɔkora a ɔyɛ sremni, ɔbɛka sɛ ɛyɛ na ɛyɛ nipa no na ɛmafo yare ato yɛ amammerɛ no atwene. Eburo bosom ɛna ɛyɛ meɛ berɛ. Ɔka wo deɛ ɛmfa ntorɔ sremfoɔ deɛ no baako no no mɛsa aba srɛ mu biem. Asantefoɔ meyɛ asanteni. Hmm. Asantefoɔ hɔ adeɛ bi a yɛmpɛ. Ebi ne sɛn? Woahunu obi a ɔwɔ ataa a ɔyɛ piesi yɛ pɛ? Obi a wɔnwo da a ne first born yɛ ntaafo, woahunu bi da? So wobɛhunu bi a na nipa no wayɛ abɔɔhyen da? Yɛkyi. Obiara ni hɔnom a ne first born. Ɛyɛ ntaafoɔ. Asanteman mu no. Yes. Ɛnyɛ asante koraa, nipa in general, first born nyɛ ntaa. sɛ ɔwo ntaafoɔ no a come what may baako bɛsɛe baako wɔanwu a ɔbɛyɛ basaa basaa nnipa kyiri saa adeɛ bi wɔ nnipa nyɛ nti wɔn a ɛnam akɔntuo mi ma abrabɔ nkɔ yie bibɔ bra no apare ma menka bi nkyerɛ wo asanefoɔ sɛ ɔwo dua anaa yɛ dua anaa yɛ ataa wonwi kusie nokorɛ wona awoa wo ntaafoɔ no wonwi kusie Mo a mudi ataa akyi nyinaa, munnwi kusi. Wowe a wummu. W'abrabɔ nkɔ yie. Deɛ ɔresom biara na ayɛ basaa. Nneɛma ko tia abrabɔ sikasɛm, awaresɛm, nneɛma bebree. Mm. Meka me de solution aba. Okay. Mekyerɛkyerɛ nneɛma no ani so. Asantema mu adeɛ akyire baakoro no. Ɛna ɛfiri biribi kɔntɔ. Kontɔ. Kontɔ ɔte aseɛ ɛyɛ asante kasa mm. but nim sɛ oyɛ a mekɛ young boys and girls no bebree nim saa de korɔ mekora meka ho asantene ka sɛ kontɔ a na wohyia obi a ɛfrɛ no kontɔ a ebi a de maame di ka wo mmarima mmienu sante anka yɛwo mmarima mmienu a ka wopɛ sɛ ka ɛdi mu paa no a kɛsɛ third born no ɔno nso yɛ bɛrima na yɛfrɛ no mɛnsa mm. ansa na ɛfɔɔfɔɔ no adane mm. na ɛkɔyɛ eh, ɔbaa anaa bɛrima sɛ bɛrima mmienu di w'anim na wo a wotɔ so tere no wodane yɛ different gender ɔho yɛ ana nneɛma ko tia wo mm. wansɛm a meka obiaa ɔbɛhwɛ kyade omi pɛ sɛ motie saa sɛm a meka motie ne yie paa monhyɛ mo like mampanimfoɔ mo mpanimfoɔ Mo ne wɔn nhyia, mpanimfoɔ a wɔanya sister going no, wɔn nkyerɛkyerɛ mu deɛ nti a me ne wɔn mmienu yɛrebrɛ no no. Okay, okay, okay. Deɛ nti a me ne wɔn mmienu yɛrebrɛ no no. Wonwu, w'abrabɔ bɛyɛ basabasa, wobɛyɛ badu, wɔwe kusi a wotumi sɛ na ne biribiara basabasa basa ɛnkɔ yi. Yɛ a na yɛ fii sɛ yɛka sɛ wokyiri a wowie a wobɛdi a wobɛwu ato, wonwu. But nneɛma ko tia w'abrabɔ bebree. Mm. Nti obi a mesoo mu anaa nye mesoo mu enye ya efiri saa deɛ ma nneɛma no tɛm di kaka kyɛw si nyankopɔ ɔgye amammerɛ tum ɔgye amammerɛ tum ɔgye amammerɛ tum nti adeɛ bi a woda no ada ɛhwɛ frafrafoɔ sei sɛ woware frafrani ɛba na ahwɛ ni a Ɛa wɔma amammerɛ but ɛa yɛkyi but Nyankopɔn gye tum. Woware frafrani baa na ahwɛ ne yie a, yɛde ne nua ankasa a ɛyɛ ne maame baa ne papa baa yɛde ɛsan ma aware no ka ho. Frafrani bi a wotie me biara sɛ bɔ ɔmfa comment no nto aseɛ. But apart from wɔn no, wɔn sɛ other tribes no, yɛkyi ɛyɛ abomination. Meboa. Nokorɛ. Ɛso yɛware anuafoɔ. Yes, anuafoɔ maame baa papa baa yɛware. Ɔmaa bi te sɛ Nsimafoɔ sei, wɔn kyiri badu, kare tetoɔ no, wo edua no nku no straight. Obi ɔyɛ Nsimani bi a wɔtie mi a wɔfa comment nto aseɛ. Wo badu no a. Yes, tens bɔn, tens bɔn, wɔn kyi. Nti sɛ woyɛ badu a, ɛnɛ yɛ ɛnɛ yɛ nku, but wo a wabrabɔ no. Na ayɛ basa. Ɛbɛyɛ style bi style bi. Mm-hmm. Nneɛma bi wɔ ayɛ ayɛ steady, wɔn a na afiri mu no, busaa nananom. sɛ na deɛn ɛne yɛyɛ so ho mm. ɛdeɛ ne yɛkyi ɛdeɛ na yɛpɛ wodi wɔ mu nyinaa so a nneɛma wo biribia bɛkɔ teeteeteetee ma wo nti wɔbɛyɛ frɛ me yɛ yɛ wo yɛ a ɛnyɛ yi bɛsɛ mu ɛnyɛ yɛ no ɛfa afiri saa nneɛma no kyɛke wɛ ebi a mekɛ woyɛ badu yɛsɛ wokyiri ko si so oh, ɛdeɛ bɛwe na nneɛma ɛko tia a na de kɔhyɛ wo maame bɛyie nyɛ wo maame bɛyie a Wɔahyɛ no sɛ serɛ mu wɔsi dan a wɔde nantwie bere na ɛpra sa ho. Hu ɛnea ɔnkɔɔ serɛ mu da. Makɔ da but deɛ wɔde plaster no mehwɛ dɛn study ne sɛ. Nantwie bini. Ɛna wɔde plaster dan no. Wɔde fa dan no ho. Wei asantera akɔhu anka sɛ ɛhia wɔn ntra. Wɔn kora bi kora no wɔ sika kyɛ. Ɛdɛn nti na ɛma wɔn yɛ saa? Ɛnɛ koraa na wɔn sɛ wɔn abɔ dadze no na yɛayɛ no abɛɛfo kwa so no. Wɔsi dan na mɔɔta no a wɔde bɛ plasta dan no, still wɔn de nantwie bi no fira mu. Secret bi wɔ hɔ ana? Mɛma obiara saa akwankyerɛ wei. Wo Ghana ha obiara nkɔyɛ saa adeɛ wei bi. Woyɛ a, ɛsɛ sɛ woafa nantwie security wɔ wo kwaa no. Lusa, Lufsa himself, bonsam ankasa, ɔɔba a, wo wa da, nantwie bɛ pam no. Bibi a bɛyɛ biara bɛkɔ so. Hmm. Bra. Wo ha adan. Ɛdan no a woda mu no, obi di kaa bɛ ha ne. Meka nipa korɔ pate sɛ ɔkɔtism, ɔde bibi korɔ ahyɛ fɔ, wɔɔtua wɔanyi ankɔ. Hmm. Ɔbɛtena ma no ade na ɛhantew. Eyi biribi yɛ nkɔ yie. Efie bo a wotrɛ mbɔ brɛ enye yi. Nokorɛ nokorɛ nokorɛ. Trɛ mbɔ brɛ enye yi. Brɔda yɛde ne ntwe bere ne prasa daa no saa ara woda a woda. Woda. Mm. Wohunu hwee. Biribi a nko ntia sunsuma ne nko ntia. Obi a ha dan biara ana obi a wotie mi biara wobɛtie mi a saa bere wokɔ yi a ma werɛ mfi. Kɔtɔ motion paint. Motion paint. Paint yɛde nsuo frɛ yɛɛ bi. Mm. Tɔ deɛ ɛbɛso ho dan no. Te nantwie biri bɛn kwantere mmiɛnsa. Fa nsuo hono no kama. Sɔ ne so ma ewira bi wɔ mu a ɛmfiri because abɔ no ɔwe wira. Mm. Wosɔ ne so wie a ɛnkyerɛ a ani akɛseɛ no. Boba no. Aboba no. Hyɛ wo nsa ma mmienu fa gu nantwie no biri na wahono no mu fa dua no mu aa ma nane na fafra penti a wode bɛ penti wo daa no ɛnane wie a fa penti daa no mu mpɛ do a saa penti na nantwie bi no mu a de penti ha no hmm. ɛnkɔpem saa mprɛ dodoɔ no nyinaa sunsumane nwura da mu a wo a woda mu no woda a wada sunsumane tɛmte so ɔba a Gate no ɔnam. Ɔduru gate ɔbɛba ne nantwie gyina hɔ. Wow. Ne nantwie gyina hɔ. Te nantwie no pam nti wo a woda dan mu ya no wonim sɛ biribi kora ɛkɔ so outside. Na wo deɛ wada. Wo deɛ wada. Sunsumane nhantew. Deɛ waso bi tie bɛne ntie. Na mu nyae sɛ asɔfo bi yɛ me maame na ɛyɛ me, me papa na ɛyɛ me, me maame na ɛyɛ me. Bi kora wokyi amammerɛ bi woanyɛ. Wo maame sɛ yɛde efie deɛ Yɛnwe kusi, ose me de mɛwe. Me de mɛwe ɛnum dɛ. Yɛ fie de yɛnwe nwa, ose me de mɛwe. Wu na wabisa ama me no deɛ ntira a saa de no ɛbaa yɛ nti wɔn nweɛ no wɔamusa na ɛhante wa na de hyɛ wɔn maame nti deɛ mɛka akyerɛ wɔn sɛ obiara a ɔtia me bi wo yɛ ayɛ bi Doctor me bi. Nantwi ebini wo hono no kama no aso na ade nkyina gu na ade afra paint. Hmm. Na ade apaint wo dɛ mo. Sunsumani mura ho. Dae basa basa ne me so dae ne obi ne me da. Me so dae na unhunu bi. Doctor ade wa kyerɛ me kwakɔ bi. Ayo. Ma paint me dɛ mo ma paint me dan mu dɛ but me ye bi. Sa ye bi. Mɛ mɛpɛ bi de afra saa yɛ. Bere a na Indiafoɔ aduru bi a ɛnnan biara nantwie bi no fira mu. Asɛm a mede kyɛ adurukyerefoɔ no a moasi dan a montumi nkɔ mu no, wopɛ a woasi dan ansa na abɛkɔ mu no anaa woplɔtoro koraa ansa na abɛkɔ so no, pɛ nantwie bi ne hata. Hata. Ma no nwo. Pa adeɛ bi si bobɔ so ara na nyi mu ho sɛ powder. Na kɔhye ne hɔ saa da biara for seven days. Kɔhye ne plot no so kɛse. Plot no so. Sɔre a na ɔde ɔde gya agum na ahye pono hɔ saa ahye pono hɔ saa obi atɔ obi asi dan ontimi ntenam. Nokorɛ. Obi tumi si dan aburokyerɛfoɔ nkurɔfoɔ deɛ wɔn daa. Mm. Wɔsi dan no afere obi sɛ tena mprapra ma me ne nipa korɔ de no afa baabi. Ɔnkae koraa sɛ ɔwɔ daa bi wɔ baabi. Ɛtaa si daa. Mm, wo prɔt no, di ka hye nantwibini wɔ so seven days sa na wasi wo dan. Wobɛtia mi a, ebi apaafoɔ na wonya. Kɛ mɔta no koraa na yɛde si dan no nyina. Ka mede nantwibini mix mix. Sunsumani bi ansi hɔ. Sunsumani bi anwura hɔ. Mm. Mede kyɛ ahwɛfoɔ. Next time, obi afrɛ mbusa me ho asɛm a memmua. Wofrɛ me a, na ɔbɛgye aduro atua sika.